Meselen bawerî çend çend îzedîn. Heta basî wê an kirdo ka mane jinekan têkelî jinekaniyan têkel aken û înca piyawekan bi yek'e welegel çenda jinî yeka axewin û nazanim zor tiştî dîkey seyd û semer yan bo em xelke bo ewey tenha bo ewey nawiyan xirab biken em xelke. Li seranserî Kurdistanê gelek bîr û bawer hene, hinek ji wana gelekî kevn in, hinek jî kêmtir kevn in. Hîro li Kitêbxaneya Kurdî li Stockholm em e hewl bidin hinek zanyarî di derbarê ayîna yarsan yan jî kakayî jê re tê gotin Wergirin. Kengî peyda bû, çawa peyda bû, prensîpê wê bingehî çi ne, herwiha em ê hewl bidin bizanin di roja îro de rewşa Kurdên Yarsan çi li Iraqê û çi jî li Îranê di çi qonaxê de ye. Erkên Kurdan beramber kêmnetew û kêmayînê din çi ne û erkê Kurdan beramber Kurdê Yarsan çi ne. Belge xwe rengî kird we xilas tişt, Kurd û Kurdistan dawe berat tişt. Bahsî Kurd û Kurdistan ber li hevsed û penca sal a. Ew muhim e yanî ew e min ew ew. Husên Xelîfe şarezayê ayîna yarsan e, ji Norwêcê hatibû ku behsa dîrok û prensîpên ayîna yarsan bike û diyar bike ku ev ayîneke kurd û kurdistanî ye. Bi pêy zor serçawa ayînî yezdanî li Kurdistan sê şaxey heye, Elewî, Êzidî û Yarsan.

Behlûlê dana û piştî wî Baba Naûs, Baba Xoşîn, Baba Tahir ku piştî mirinê ji nû ve peyda bûye û bûye Baba Yadgar û dayika Siltan, Daya Remîzbar ji heftenên Ayîna Yarî ne. Zuhurî Ayîn Yarî beşek rê be du qonax o. Yekî ber ewê ga ew ayîne wekû ayînek îlamê mewcûyet bika, dest bikat be yargîrî, qanûnmende we bê organîzre bikirê. Serdemî gîş merbût be katê ge ke zîyatir wekû ewê ge nasname dirust biken, hûyetparêzî biken, ewê ge xelq han biden, ebê wew cure beşe kirê.

Ya Sergetiya, Baba Celîl a, ewan e kesanê şaqesayetêlîgî yarsanî yen ke hela hezar sal belle ma heta ku teqrîben sê sed sal belle ser serhaldanî ayenîyarî betewrî elenî besra çalak bûne î me wekû îzedanî yarsan temaşa kî. Nûjenker û yasadarê ayîna yarsan Sultan Sahakê Berzencî, kurê Şeîs, kurê Baba Elîyê Hemedanî ye

Eva ne meseleyê ayînî ye, îtir bawerkirdin jî şaye kemî sext be. Belam wa li nav ayîneke basî dekirê. Şêx Îsî jin dînê, li ew jina mindalek de bê. Ew mindala ew sê keseke eçin bo mala Şêx Îsî bi navê Pîr Binyamîn, Şahûyî, Dawûdî Dewdanî,

Yarsanekan baweriyan bi xwe heye, belam ew xweye li formî mirov de dête ser erz. Rastbûn, pakbûn, nîstî û reda ew ştanan li ayînî yarî de prensîbî serekîn. Katek ke mirov demrêt, ruhî li cêgayekî dîke derdeçêt, wek mirov yan ajal yan ştî dîke. Mirovî yarî hîwaxwaz e ke carekî dîke paş mirdinî wek yarî li dayik bibêtewe, ke bew prensîbe ji delên donadon.

Ruhî însan layiqî ewe nîye li cismî beşera bê. Ew bibe cismî heywan û cemadat û tiştê dîtir. Gava ku ji malbateke yarî re zarokek peyda dibe wî dikine yarî û bi proseyê re dihê de gotin be destbirdin. Gelek defterên pîroz yên yariyan hene û ya herî pîroz serencam e ku ji şeş beşan pêk dihêt. Bi zaravaya Guranî hatiye nivîsandin, komeleyek sirûd û helbest in û li gel muzîkê dihête strandin.

Xaleke dina sereke ye di ola yarî de. Mêrê yarî dikare tenê jinekê bihîne eger sedemên zor girîng bo jineke diwem nebe. Di mîrasê de jî dîsa para mêr û jinan wek hev e. Bi berevacoyî olên Îbrahîmî û Zerdeştiyê baweriya yarsan bi zat û sefer heye. Ayînî yarî wekû dînî Zertuşt ya dînelî Îbrahîmî nîye ke mesen bawer yan be xeyr û şer bê.

Hiç ka me bîya wege manî peyda naka. Di ayîna yarî de pîr, delîl, bawe û omî hene. Pîrê pîran Sultan Sehak e. Pîr Binyamîn zatî Xuda ye, Yezdî Xor e, Dawid, Pîr Musî, Pîr Mustafa, Şah Brahîm û Baba Yadgar û Xatûn Rezbar ji heften in. Pîr Mane ye.

Di yarsan de sêzdeh xanedan hene û her yariyek divê di ser bi yekê ji wan be. Îsal xanedaneganî yarsanan beş kirawin ber ser sînzdeh xanedana, Şaha Ibrahîmî, Zawrûne û Yaxir bixemin wer, Şaha Ibrahîmî, Yaxarî, Alî Qelenderî, Mîrî, Mistefayî, Xamûşî, Bulwefayî, Sey Dervîşî, Ateş Begî, Zul Nûrî, Baba Heyderî, Pîr Dawûdî, Şah Yasî. Eman ne xanedanegan ki îse yarsanegan rêberayetî dikan, belam hemû yan ne, hemû yan şayê xawinkar şaya ne, xwa ya ne, Pîr Binyamîn, Pîrî Şertê ya ne we Dawûdî Kewsûa Delîl ya ne. Yek ala be dest yan wa. Duwayî, Qazî Sultan Saad Pîr Binyamîn alayê dirust kir be nav Alay Binyamîn Merûf a bi rengê hesîn û sîmîn a. Yadwarê direfşê kawiyanî kaweya Angera. Çi guman nîne ku Ayîna Yarsan ayîneke kurdan a resen e û kesên ji neteweyên din ku bûne yarî wan jî bi kurdî ola xwe cîbicê kiriye.

Çi li layan deselatdaran û çi li layan Demarkê. Di beşê duwem de ji semînerê Seferê Ezîzî ji Danmark hatibû ku behsa rewşa siyasî ya yarsanan bike, reftara deshilatdaran bi wan re û her wiha reftara Kurdên misilman bi birayên xwe yên yarî re di dirêjîya dîrokê de. Di nav misilmanan de Kurdên yarsan dihatine binavkirin weke kafir, şeytanperest û gelek tiştên dûrî rastiyê li wan bar dikirin. Min kitêbim heye kitêbî ke xelkî soranîzman nûsîbiyetî heta basî wê an kirdo ka mane jinekan têkelî jinekan yan têkel aken û înca piyawekan bi yekewe legel çenda jinî yeka axewin û nazanim zor şitî dîkey seyrû semer yan bo em xelke bo ewey tenha bo ewey Nawiyan xirab biken em xelke. Bo ewey xelkiyan li dij han biden. Ji bo ku xwe biparêzin, Kurdên yarsan carna neçar xwe didane nasîn weke Musilman û prînsîpên xwe yên olî nehênî dihiştin. Egereke din ku hiştiye yarsan sirmego bimîne ew e ku Cumhuriya Îslamî yarsan nepejrandiye weke kêmayîn. Li Cumhurî Îslamî ya li bendî

Rêxistinên yarsan peyda bûn. Cunbişî Cameyî Ehlî Heq peyda bû lê gelek dirêj nekir. Damezirandina Federasyona Yarsan di sala hezar û neh sed û nod û heft an de destpêka pêvajoya danasîna ayîna yarî bû. Sala du hezar û şeş an Cunbişî Demokrasî Yarsan hate damezirandin û Sazmanî Demokrasî Yarsan Dibe têkiliya Federasyona Yarsan û Cunbuşî Demokrasî Yarsan. Li gor Yarsan, pirrengiya civakê, hevjiyan, hevpejirandin, wekhevî û azadiya bîr û bawerê mafê her kesî ne. Bawerbûn bi azadî nek tenha bo layangiranî em ayîne belkû bo hemû cîhan li rastiya

Bo Kurdistanî ne belkû azadî bo hemû mexlûqî dinyayî de ye, bo hemû xelqî xelqî de ye. Çûn tenha li azadî hemû xelka yarsanîyekanî jî detwanin însangelêkî azad bin. Gelo ayîn û demokrasîyê dijber in yan jî dikarin bi hev re bijîn? Seferî Ezîzî dibêje, Tevî ku ayîn qanûneke îlahî ye û demokrasî qanûnên mirovahîyê ne lê dîsa jî çareserîyên hevjîyanê hene. Kurd biyewê bo xwe

Em hizbe bi rê biçete pêşê we. Di ayîna yarî de kesek nikane bi serê xwe biryarê bide û rawêj û pêkhatin zor girîng in. Hemû ştekan e. Her xwedî Sultan û Pîr Binyamîn û Dawûd û hemûyan pê li ser ewe dadigirin ke hemû şit debê be cem biryarî li ser bidire. Nabê tak biryar bide. Xwedî Sultan Sahakî ji bo xwe neytwanî we be tak biryar bide. Belkû debê ştekan be cem biryar bide. We li demokrasî şa hemûman çak dizanin ki cem e biryar deda, xelk e biryar deda we debê ekseriyet biryar bide. Hindê sirûdeş heye ki baz li we dike. Xwedî Sultan Sahak elê bîst û yek mîrd qewle heftad û du fîr hergiz negîran cem we bê tedbîr. Guftenîm îden ne ezel iqdam gafil ne nîşan bê tedbîr we cem.

Agir berdane bedena xwe weke protest dijî simbêltaşîne bi zorê. Li Yarsan ew solîdarîtet, têgihiştin û piştgiriya pêwîst ji Kurdên din û ji hêzên siyasî negirtine. Boçî Kurdekan bo şikla tenha li çwarçewey rageyendirawa hêşta ne we. Bo nimune Hizbî Demokrat û Komelo û hemû hizbekan heta be pcak û be pkk û be hemûyanewe. Bo xwe boçî em kare nekira

Wê kak Seferî Ezîzî zortir li ser wezî êsta yanî ya ayînî yarsan wekû bizûtneweyekî siyasî rawestê kir ke wî ji bi bawerî min zor baş bû peyamî xwe geyand. Ewey ke bo min sirinc rakêj bû ewey bû ke bi nasandinî ayînî yarî ya yarsan bi şêweyekî awa dûrûdirêj